Goňşy! Goňşy! Sen goňşy däl, bu goňşy. Ho-ho-ho-ho, goňşy, daň bilen ýatyrmana bermediň-ä. Salowmaleýkim-ow. Waleýkimessalam. Näme-ow, goňşy? Sen bir häsiýetiň bolşuň şeýlemi ýa bir çagakaň sallançakdan ýykylyp, Tigirden agdarylyp bir kelläňe bir ýeriňe bir zyýan ýetdimi näme boldy? Näme bolýar goňşy daň bilen eýgilipmi näme bolýar? Men düşünmedimlaý saňa näme boldy? Men men senden sorap durun şa düşünmän. Suw geçirdimi näme boldy? Näme boldymy? Hawa suw geçirdimi? Ýok suw geçdi hek gaçdy olar ýaly men uşak mesele bile gelen hawa men krupny mesele bile gelýän men. Näme eýgilip goňşy näme boldy ho? Näme üçin düýn agşamdan bäri Wi-Fi işlänok parolyny üýtgetdiň. Öway. E Wi-Fi meňki üýtgetdi. E onnoňam sen meň Wi-Fi-mi ulanyp ýörsüňmi? O näme men? Ýeke men däl, meň çagalam, öýdäkim, öýe gelen myhmanlar, gaýynymam bizde ýaşap başlady Wi-Fi üçin. Mugt. Eý men haçandan bäri doňýa diýýän asyl bir ymmasy bar ekeni. Äý doňýan bolsa taryfyňy üýtget galdyr. Eý nähili adam? Bu indi tutýanyny geçir. Eý sen nähili adam sen nähili adam sen? Ine indi nähili adam. Ýüzüň näçe gat seň? Näme boldy? Parol gerek dämi? Ýok sen parol näme üçin üýtgedýäň? Öňki parolyň bara öňki parolyň. Hawa. Biziň domumyzyň belgisi bilen ne seň kwartiraň belgisi. Gül ýaly gelip dur saňa. Üýtgetmek näme ýarar ol? Ýok onuň parolyny nirden tapdyň? Ne eý maşenik goňşy ekeniň-aý. Eý dur how. Parolyňy açýaň naçaňok. Bolýa saňa parol gerek dogry damy. Maňa parol gerek. Ýarty pulyny töle al arkin. Arkinçaň ulanýar ony. Nämäň ýarty. Ýarty pulyny waýfaýyň ýarty pulyny bölüşýäs arkin ulanýaň ony. Men saňa waýfaýyň ýarty pulyny tölemeli. Hawa ondan deňiçe ulanyberýäň. Sen öýüňde naharyň ysyn alýaňmy. Alýan. Öýüňde naharyň ysy gelýämi öýüňe. Öz öýümiň naharynyň ysy. Ýok. Aşakdan naharyň ysy gelýär. Aşakdan şu wagt sarymsakly balygyň ysy gelýär-aý, köplenç. Sarymsagy diliňe sorma, balygyň ysyny alýaň nere? Şo balygyň ysy gelýär. Balygyň ysyny sen hezil edip doýup alyp, mut ysgap ýörsüň-ä sen. Balygyň ysyny alýan-ow. Onam sen balygyň ysyny mut ysgamaly-la, men seň Wi-Fi-iň tolkunyny mut ulansam bolanok-a. Öw-aý. Eý, goňşy men soň ysyny alyp, naharyň ysyny alyp, naharyňy iýemok-a-ow. Men-ä seň Wi-Fi-iň Tolkunyny iýýänmi? Ýüzüň eşegiň hamyndanam galyň eken-ä seniň. Häý, goňşy, olar ýaly Wi-Fi seňki bolýan bolsa, onda öýüňden çykarma-da arabany-ow. Öýüňde gabap saklan-da tolkunyňy iý. Ol meň öýümde-de, goňşyň öýünde-de, podýezdiň agzynda iýiň söýse-de, aýlanyp ýör-ä ol-ow. Ow sen ýaman köp gürleýäň sen şuwagt öýüňe gitjekmi ýa-da ýa öýüňe gidýäň ýa nakauda gidýäň şu taýda sen ýa. Seň netiň waýfaýyň parolyny berjekler. Men şo paroly beremok. Men nakauda gitmelä. Sen nakauda gidýäň ýa-da öýüňe gidýäň göni. Eý sen bir özüňden uly adam bilen gürleşiň näleý sen ow. Nädip gürleşýäň sen bir sen ýylyňy aýtsana sen sen ýylyň näçe sen. Men togsan dokuz agam ow mesele bar men. Togsan dokuzynjy ýylmy özüň. Ow togsan dokuzynjy ýylym. Haýsy aýynda doglan haýsy aýynda doglan sen. Fewralda doglan a. Näçesi? Ýigrimi dokuzy, retki çyslodyr. E näme işleýäň? E parol barlap otyrsyň a. Gabat gelen o. E nähili adam-ow sen o. Nähili adam diýip-ow, sen näçe adama zyýan etýäň bilýäňmi-ow? Düýnden bäri o men ne bir belede giribilýän.

Meň çagalam kör zehin ol ulanyp barýara. Aha. Uzak gün internete girip gözleri galgap barýa. Hum. Indi ýiti jogap. Gaýynlar bizde ýaşap ýör. Hawa. Indi menem kino görmesem menem işläp başlar. Hawa. Görýäňmi? Aýtygöler. Aý sag bolaý. Hä dur.

He bu çalyşlar näme ho bir pesiräk çaldyk bolanok bulara. Zalmaçy edýärler. Za öý gel dursana ho. Zalmaçy etsinler ýöne pesiräk çaldy ýa bu depçi da eý. Näme pesiräk çaldy pesir pesiräk çaldy. Sesinimi? Howwa sesini pesiräk çaldy. Sesiň ýarty puluny töle. Öý. Eý goňşy melis menden geldim ýatyp dynjymy aljak ho gaýrat et bar pesiräk. Maňa bildirýän zat ýok sesi ýartyny töleseň öýümde saklaýan bolmady daşary çyk ýat. Adamyň gel bärik gel bärik gel goňşy gel.

Hä açylýa hawa beýbi ýazsa açylýa göni. Açylýa oglum hä garaşyň häzir. Hawa mamaň ede berejeň edewir altmyş ýedi aý ýetmiş Haw haw haw. Hä boldy goňşy sag bol. Boldy haw Boldy boldy. gaýra indi çaldyrma gaýra sen. Boldy sen derrew şony aç. Bolýa bir sagada açylýa hä. Bolýa. Oglum bellediň dämi altmyş ýedi aý ýetmiş. Goňşy! Bol Aýuw Bolýa. berdi goňşy.

Zenanyň iň gowy görýän zady näme? Pul janyň alsynda dogan.